Shabbat Shalom na tur, saluda bosnan anto Abraham. Awe nos ta bai kombersá un tiki riba e kartanan di Pablo, oke? Pakiko ku nos ta bai hasi esaki awe? Nos ta bai hasi esaki pasobra ku tin hopi mal komprondementu den e área aki. Ok, ora nos ta papia di New Testament, bo ta papia dje Gospelnan dje disipelnan, i bo ta papia di e kartanan di Pablo, e apistolanan di Pablo. Bo mane mi? Awe nos ta bai purba tres un tiki komprendementu riba Pablo, ok? Anto por ta esaki lo por yuda algun kaminda ku portannan ta pegá òf trese komprendementu kaminda ku no tin, ok? Pasobra hopi biaha, hopi ta Ora bo ta ban papia di lei, ora bo ta ban papia di Kristu, esaki ta soweso kaminda ku nan ta kore bai ta na e epistolanan di Pablo. Bo kon manera mi? Tur esaki tin un mindset su tras, oke? Pasobra bo debe komprende ku e lidernan, pastornan, enseñadornan, mayoria den e área pentekostal, oke, no solamente e dennan, pero den, den hopi otro denominashonnan tambe ku no ta tene e lei, right? Ora bo ta bai papia ku nan, ora bo ta referí di lei, nan ta kore bai ku e kartanan di Pablo, komo si fuera Pablo ta kontradisí Kristu, right? Pasobra Kristu a bisa bon kla, bivoorbeld. Right den Mateo sinku diesocho, hm? Ku til heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, nifikando ku te ora shelu i tera no ta heksistí mas, te e dia ei nada no lo kita ni kambia for di e lei. E ta flat, e ta stret. Einan no tin, bo no por bai bira pero, no tin partinan shinishi.

Nan ta duna bo e doktrina i e filosofia aki. Wèl, e gran sorpresa ku mi ta bai duna bo ta ku Pablo nunka a prediká ni siña kontrario di Kristu. Raight? Pablo semper tabata ta en lain, e tabata unu, oke, despues di su konvikshon, despues Ku su nòmber wòrdu kambiá di Saul pa Paul. Bo ta komprendé mi? Ora el a kuminsá ku e revivimiento nobo aki, e hòmber ki nunka, oke, a siña ni kana kontrario ku Kristu, oke, anto obra así pa esnan ku no ta studiá den e Palabra, right? E ta difísil i e por bin bèk dor di bo no komprondementu. Bo por bai interpret'é i filosofia i e ta bai traha den bo mes un dekstrukshon. Right? Oke, kimen nos ta bai pasa riba un par di, distinshon, nos ta bai pasa riba un par di Skritura. Aki aya lo mi duna un splikashon purba di ilustr'é mas mihó ku ta posibel, right, pa bo por komprondé mi. Esaki ta tur tur e motibu right dje klepnan aki, dje ratonan aki pa dun'o komprondementu right pa trese bèrdat dilanti pakiko pasobra tur un i tur mester dje bèrdat e bèrdat ta hasi nos liber bon un manera mi a wèl bon dus den e spiritu aki e spiritu di amor right mi ke komparti esaki ku boso anto obra mi ta spera ku nos komprondementu lo por prevalesé orait. Ora unu ta nobo den e palabra, ora, ora, ora bo ta, ora bo ta nobo den e bèrdat, ora bo, bo ta, hm, ora bo ta overtuigd, ora bo ta kere, ora bo ta un, un kreyente nobo, right, no ta sabí, right, i e no ta ni bíbliko pa bo bai atendé ku e kartanan di Pablo. Ok. Comprende Cristo, conoce Cristo, ok. Den Su nomber bo a wòrdu batizá, ok. Cristo tabata ta e lamchi perfecto, Cristo tabata bo sacrificio, no Pablo, right? Ke men tene duro na Cristo. Ora bo tin esaki dominá, ora bo tin comprendemento riba esaki, e ora bo bo bai deal cu e cartanan, e epistolanan di Pablo, alright. No bai hasi esaki ora bo ta nobo den Palabra. E lo bai traha den bo mes un dekstrukshon. Un bes aki mi ta bai mustra bo esei ta skibi den dos Peter, ok, tres dje sinku ku dje seis. Un be aki nos ta bai yega i na nan, ok, pero mi ta bai duna un tiki splikashon, ok. Mane mas sali bisa bo, e kartanan di Pablo no tabata ta pa e kongregashon, no tabata ta pa e kreyente nobo. Apsolutamente ku no! Pablo su kartanan tabata gericht, tabata dirigí rektamente na e èlder i e dikensnan, oke, Peshe, bo ta komo ne mi lidernan den e iglesia, ok? Anto e kartanan aki tabata dirigí, right, na èlder i dikanan, kendenan tabata ta hendenan studiá kaba den e Lei, tabata hendenan ku sa e Lei, hendenan ku nan a nase wak. Bo ta yui komo ne den e tempu aki henter Yerusalèm tabata tende Sabat, no tabata un kos straño Sabat. Bo ta komo nin tur hende tabata sa di e Dios di Abraham, Isak i Yakòb i su leinan. Bo ta komo nen mi? Orait, ke men. Ora, ora, ora Pablo tabata referí su kartanan na e, e, e èldernan akí, Mi ta bai duna un bijvoorbeeld kòrtiku, anto por ta esaki lo por yuda komprendé, right? But yo komprendé un, dus no ta karta pa e kongregashon, ta karta regstreeks pa hòmbernan, ok, pa lidernan studiá fundá den e lei, ok. Anto por e kartanan aki tabata kartanan kontesta riba preguntanan i tambe tabata kartanan pa mantené

Den mi cas, mi mama, nos niun, no ta come raton. Kema mi ta bai duna bo un por ehemplo. E weekend cu ta bai bien aki ta bai tin un fiesta, enton ami ta bai skibi un carta pa mi tata, kico ta e cosnan, right, ke tin cu bai zorg bevoorbeeld cuminda kikoni p'e fiesta. Bo ta comprende mi? Kico si, kico no. Pero tene bon no, nos no ta come raton. Bo ta komo nimi, mi sa shen por siento nicodon un ki tipi fiesta ku tin. Mi tata nunka ta bai tres raton den kas pa nos kome. Awor mi ta bai skibi e karta di fiesta ku ta bai bin. Bo ta kere ami lo skibi di e karta ei? Ey bròder Antobra, no kumpra raton pasobra di aki nos no ta bai hasi esei. Apsolutamente ku no! Bo ta komo nimi, e koe e koe no ta kom ni ter spraka ke men. Hopi biaha ora Pablo ta referí ne hòmbernan ki e no ta bay papia ku nan di porko, di sirkumsidashon, di sabat, etsetera, etsetera, dje fiestanan, p'esei koni outomátikamente tabata wòrdu hasí. E e koni nan tabata praktiká. Esei tabata nan kustumbernan. Bo ta komo nimi, ke men. Asina i ariba den e punto di bista ei bo tin ku kuminsa tune in pa bo por komprondé pa Pablo tabata un hòmber sumamente sabí. Dios a bendishoná e hòmber ki ku un sabiduria masha alto mes. Ku Peter mes, igles, kabes di e iglesia, un hòmber ku a kana ku Kristu, ku a studia e Palabra, un hòmber sumamente sabí den e Palabra, den e lei, den e profesianan, den e historia. E mes ta bisa bo ei tene ki dou ke kartanan di Pablo. E kartanan aki ta difisil pa esnan ku no ta studiá. Awor, ora nos ta papia di esnan ku no ta studiá, ki bo a kere nos ta papiando di dje? Esnan ku no ta studiá den e lei, e leinan di Dios. Pakiko? Den e tempu aki. Right? No tabata tin Nieuwe Testament, no tabata tin e epistolanan di Pablo ni e e e e e Gospelnan skibí. Ke men kiko nan tabata studia e tempu aki anto? Ban wak, orait? So bai lihé lihé den bukinan di Echo, chi sinku, binti un, orait? Anto, E ta bisa sin aki, Acts fifteen and twenty one, e ta bisa, For Moses of old time had in every city them that preached him, being read in the synagogue every sabbath day. Dus ora nan ta papia di For Moses of old time, ke men e Oud Testament, e leinan ei, nan tabata lesa i studia i praktiká Bo ta komand'é mi ke men ora ta papia di un unlearn, e ta papia unu di unu, no studiá, no fundá den e leinan. Nos tin un presèp hopi lihé riba esei. Bai un ratu lihé ku mi na Lukas binti kuater. Trese un komprondementu kubra ku Lukas binti kuater binti shete, right? Ku ora nos ta papia di un unlearn, anto bro, ora bo ta yu komprondé kiko E hendenan aki tabata studia e tempu ei, tabata e leinan, oke? Enta ta bisa sin niké, Lukas binti kuater binti shete, en, en, beginning at Moses and all the profet, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself, Kristu, ke men, Moses i e leinan ka wòrdu skirbí dor di dje. Ban pone esaki tambe bon duidelik, Niun lei no ta di Moses. Moses no a establesé lei. Dios a establesé lei. Dios a duna Moses nan pa Moses duna e kongregashon. Bo ta komprendé mi ke men ora bo papia dje kòne ke bo ta bisti, Sè, sè, sè, pero leinan di Moses e. No, leinan di Dios nan ta. Bo ta komprendé mi? Ban awor ki na versíkulo kuarenta i kuater.

that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms concerning mi, concerning Christ. Bo ta komprendé mi ke mi no? Ora nos ta papia di un learner i un unlearner, nos ta papiando di un ku ta studiá fundá den e leinan. Nos ta bai sigui. Bo mira mi? Kiko tabata kiko tabata um Pòl ok su su su mensahe i komprendementu ke tabata trese dilanti? Tabata ta di Kristu, tabata ta e New Covenant ok kual na e tempu aki den e tempu di Paulu aki tabata ta. Tabata ta un notisia nobo. Bo ta komprendé mi, no tabata algu komun ke men promé ku Kristu a bin, kosnan tabata otro. Voorbeeld, bo peka, bo kibra sabat, homoseksualidat, adulterio, nan ta piedra'bo bo mata. Kiko kiesei ke men sanger mester a wòrdu dramá, oke? Pa e piká ku a kometé, pago di piká ta morto, wages of sin is death. Bo ta gominé mi? Ei Kristu a bin trese un kambio. Kristu a bin implimentá eri, ok, e sakrifisio pa pordon, kual ta grasia. Bo bai aki nos ta bai lihé tambe riba un pida chikitu kiko ta grasia i kon bo tin ku interpretá i komprondé grasia. Bo gominé mi? Hopi ta tuma grasia komo un èsküs pa peka konsiente. fout. Pero nos ta bai sigui ki'en men komprendé esaki. Pòl su mensahe ta un mensahe nobo, ok? E New Covenant ku tabata ta nobo den e tempu aki, ok? Pòl su mensahe tabata ta, No rumannan, ok? Bo haña por ta un ruman den bo kongregashon ku a kibra un dje lei, nan a kibra bivorbel un sabat òf e tabata den adulterio, oke? Anto obra den e tempu anterior mester a piedra e persona ki mata. Pablo ta bisa ei, Wo, wo, wo, wanta aki! Nos no ta bai mata niun hende. Kristu a paga e preis. Kristu a drama e sangre. Nos no por salta esaki. Nos tin ku duna esaki. Su referencia, cual ta e persona ey si e ta honesto y e arrepenti di su pica, nos tin cu permiti esey. Ok, esey ta gracia. Gracia ta un time period pa bo drecha loke bo tabata haciendo robes, pa bo drecha bek cu e Dios di Abraham, Isaac y Jacob. Bo ta comprende mi? E ta un un time period, e ta un rato pa bo repenti di bo picanan. Bo ta kuma niami ke men, ke men esei tabata ta enfoke di Pablo? No! Oke, otro nashonnan tambe ke bin sigui Kristu, si nan ta honestu i nan ke sirbi e Dios di Abraham, Isak i Yakob, bo ta bai permití nan kongregá ku bo i bo ta bai permití nan konosé Kristu. Oke, atrabes di amor, atrabes di grasia, atrabes di misericordia, long-suffering, pasenshi, bo ta combert'é ni tur e cone ki tabata nobo, tur e enseñansanan aki tabata nobo den e tempo aki. Bo ta combert'é mi, pero den again si bo ta comprendiendo bon, ta Cristo e ta predicando, Cristo e ta siñando. Bo ta spera cu bo ta volg mi, right? Ke men. Mane mi ta splica, right, gracia ta un un time period, ta un chance, alright, pa bo comberti drecha bek cu bo Dios, stop di peca, bo comprende mi? Corecto, y Te men esei tabata inter e boluntat di e karta aki di Paulu ku nos no por nos no ta bai eksekutá e lei mas riba hende. Bo ta komprendé mi Kristu a paga e preis. Nos no tin poder ariba esei. Nos tin ku someté na esei. Ke men, nos tin ku duna hende nan ki un chèns. Spera bo ta vòlg mi. Oke, mi ta bai duna bo un vorbel ariba esaki. Ok, ban lihé kumi un rato na Wang, bukinan di Wang. Anto nos ta bai na ocho. Ok. Wang ocho, anto nos ta kuminsá lesa fen versíkulo tres. Tur ku versíkulo shete ta bon. Anto, mi ta bai lesiendo, mi ta bai purba splika bo e ora ei. Bo ta komprendié mi? Tur oportunidat bo ta bai komprendié presis kiko mi ta splika bo. E ta bisa asin aki, And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. Right? Manera mi a bisa bo ku mi a na haña e muhé aki den piká, den adulterio. E fariseo i e scribesnan na kue e muhé aki na tres'é woseka Kristu. Bo ta komprendié mi?

Garra e muñequito den e fiesta. Oh, mi ne'e mi si, ok, volg mi. Tende kico nan ta bisa hopi. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what sayest thou? Bo ta conveni ami cu mi manera mi acaba di splica bo den pasado, e muñequi nos ta bai piedrea mat'e. Wa, wa, wa Cristo hopi. Wa unda Cristo ta bai cu nan hopi? Oh, mi ne'e mi, e ta bisa asina aki, versiculo seis.

Un omi nemi, ki men Kristu a skupi riba flura sin liki den e santu, anto el a kuminsá skibi ku su dede, komo si fuera e no tabata skucha kiko e fariseonan tabata bis'é. Versíkulo shete ta bisa sin liki, So, when they continue asking him, he lifted up himself, el a lanta para, and said unto them, He that is without sin among you, Let him, first, cast a stone at her, Bo ta komo Nehemia, un esun ku ta liber di piká, tira e promé piedra, bisando, E wak, tur e kos nan ki ta nobo, bo ta komo Nehemi, tur e nan ki ta bon, un homber ki un homber ki a sali aki koke bo aki. Pa bo komprondémi, oke, ke men esaki tabata nobo den e tempu aki. Right ke men Pablo su karta tabata ta pa koreger e state of mind di ban eksehutá e lei, ban eksehutá e judgment. Kristu bin hòb, hopi nos ta bai drai riba amor, nos ta bai drai riba miserikòrdia, nos ta bai drai riba grasia, nos ta bai drai riba pasenshi. Bo ta komprendé mi long suffering, sufrimentu? Mihor ku ami, Kristu, tabata tin ku bo, bo kome mi, mi asina abo ta bai dil ku bo rumannan i bo, bo bisiñanan i tur otro, bo koleganan i tur otro eifonan. Bo komprondé mi? Orait, te mi, mi ta, mi ta spera bo ta, bo ta, bo ta beise ta vòlg mi. Oké? Pa bo komprondé, right, pa bo komprondé Pablo su kartanan, mi ta bo ribisá bo, bo mester sa kiko ta e motibu di su kartanan. Kiko ta e motibu ku e hòmber ke skibi e kartanan? Bia mas, manera mi ta bisa bo, pa trese e komprondementu nobo ku awoki nos no ta bai eksekutá lei, pero nos ta bai duna un chèns, oke. cual ta gracia. A traves di gracia e periodo aki tur hende tin, ok? Si nan ta honesto y nan ke drecha nan mes, nan bida bek cu e Dios Todopoderoso, Dios di Abraham, Isaac y Jacob, ok? Nos ta bay sigui anto. Awo ke mi ta bay cu bo un rato na dos Peter, right? Pa nos haña un comprendemento. Wak kiko e homber ke mes ta bisa, ok? Dos Peter tres chi sinku ku chi seis right tene kuenta Peter ta e kabes di e iglesia ke menos ora Kristu a bai el a pone Peter komo outoridat ariba e iglesianan bo ta komprendemi ke men un hòmber sabí hòmber ku a kana ku Kristu. Un homber cu ta dominá e palabra, un hudiu, ke men e tin e custumbernan, e mes ta bisa bo, Ey, yo, rusta cu e cartanan di Pablo, brother. E homber ke tin un sabiduria ariba nivel Dioso bendiciona e homber aki, ke men, si bo no ta zo ver lag'e cu ey para busca di Cristo, Kana den e stapnan di Kristu. Bo mane mi ora bo tin esaki bon dominá, e ora ei bo ta bai buska komprondimentu den e kartanan di Pablo. Right? Tende kiko Peter ta bisa den Dos Peter tres dje sinku i dje seis. E ta bisa sin aki, En account that the long suffering